Biznesmenler muňa diýýär, Öý, seň biznesiň ýatyr. Bollet şu maşynyň daşyndan aýlanmaňy, goý şu zadyňy, şu gaharyňy aýyr, bize satmana maşyn ber diýýär. Ýöne gynansak-da, maşyn garaşar, men çep elimden gelýär maşyn ýasamak, men şuny ýeňmesem bolanok diýýär. Gynansak-da-da ýeňip bilmeýär şol ilçili ýagdaýda. Türkmenistanda Audi awtomobillerine bolan garaýyş. Sen eşidipmidiň? Audi döwüldi, Audiň tegeri ýarylypdyr, Audi awariýa bolupdyr ýa-da stuk beripdir. Eşitmeýäňem, bilemok, bu golaýda eşidersiňmikäň. Millionda bir, gaty az ýagdaýda bolaýmasa, şeýle bir awtomobil aňsat-aňsat eýesini ýoluna goýanok. Hemmäňize salam. Hormatly awtomobil söýüjiler, biziň sahypalarymyzy yzygiderli görýänler we bizi gollaýanlar sizlere köp minnetdarlygymy bildirýän, ýene-de bir gezek laýk basmagyňyzy we podpisać etmegiňizi haýyş edýän. Audi awtomobilleriniň şu derejä ýetmegine näme sebäp boldy? Geliň awtomobil taryhyna seredeliň. Bir müň sekiz ýüz altmyş sekizinji ýyl Germaniýa Garyp demirçi maşgalasynda Awgust Horst dünýä inýär, häzirki Audi-niň gurujysy. Awgust Horst garyp maşgalada ýaşaýandygy sebäpli ýaňy bir on üç ýaşynda kakasynyň ýanyna demir işleri bilen kömekleşmek üçin okuwdan çykmaly bolýar. Zyýany ýok, Awgust Horst hiç hili ýagdaýda mundan žalost etmeýär we öz öňüne okumana bolan höwesinem ýitirmeýär. Özüniň demirçi ussalary bilen işleýän we gazananja puly bilen ýigrimi ýaşyna baranda kolleje okuwa girýär. Ýigrimi iki ýaşynda okuwdan gaýdyp gelýärkä, bir tarrlap işläp duran zadyň daşynda üýşen milleti görýär. Millet näme üçin üýşdükä diýip milletden soraýar. Näme bar bu ýerde diýýär, millet jogap berýär, gudrat bar diýip. atsyz ýöreýän maşyn bar diýip. Muň üçin hem gyzykly, ýa demir ussasy ömri boýunça demir üçin gyzyklanýan adam, demire söýgüsi dörän adam we seredýär, maşynyň ýanyna barýar, ilkinji atsyz araba ýasalan, olam Karl Benziň awtomobili, Karl Benz häzirki Mersedesiň gurujysydyr, şoň ilkinji awtomobilleriniň sergisini görýär we maşynyň daşyna aýlanýar. Näme ýasapdyrlar, näme bolupdyrlar? Adamlar üçin gudrat, ýöne bul oglan üçin gudrat däldi. Kak butda şo zada garaşýan ýalydy, şu zat bir gün çykar diýip garaşýan ýalakdy. Seredýär, adamlar nädip işleýärkä diýip seretse, bu näme edýär, oňa seredýär-de, näme kemçilikleri bardygyny gözleýär we öz depderine bellik edip, prosta gaýdýar şo ýerden. We Karl Benze hat ugradýar. Seniň çykaran awtomobiliň şu ýerinde şu problemasy bar, şu ýerinde şu problemasy bar. Hat eline gowuşar-gowuşmaz, gowuşmaz, Karl Benz hata seredýär, ýigrimi iki ýaşly çagajykdan gelen hat, ýaş oglandan gelen hat. Karl Benz muny okaýar. Hakykatdanam Karl Benziň döreden awtomobilindaky kemçilikleri ýazan we bu näme diýe okaýar-da. Bir çaga nädip meň döreden awtomobilimdaky kemçilikleri bilýär, intek men ony düzedip bilemok, bu maňa düzediş ýollaryny görkezýär diýýär. We bu çagany, ýaňky August Horasy öz ýanyna çagyrýar we muň bilen gürrüňdeşlik bolýar. Awgust Horsuň demire bolan ylhamyna haýran galýar we derrew ony işe alýar, işe çagyrýar hem-de glawnyý inžener edip belleýär. Şeýlelik bilen Karl Benziň elinde işläp başlaýar, halypa diýýärdi Karl Benze, hatda kaka diýýärdi. Şeýle gowy görýärdi Karl Benzi, sebäbi bir zat öwretdi oňa, özüniň içindäki bar bolan zady daşyna çykarmany görkezdi. Şeýlelik bilen Ýöne gynansak-da, özüniň ýaşlyk harakteri häsiýeti sebäpli Karl Benz bilen Ýankyň arasynda uly dawa turýar. Näme üçin? Başlygy diňlänok. Nähili ýagdaýda? Seň maşynyň şul-a şunýaly, sen şu-da şu ýerini şeýlet, maşynyň korobkasyny pylan zat edeli, maşynyň tigirlerini pylan zat edeli. Karl Benz muňa diýýär, seň edýän hereketleň nädogry däl, ýöne häzirlikçe bolanok, seň bar edýän zadyň diňe meň biznesimi batyrmak, başga hiç zadam bolmaýar diýýär. Ýöne bul ony diňlemeýär we öz pikirleri dogry hasap edýär. Şeýlelik bilen ikisiniň arasynda dawa turýar. Ýaňky kaka diýip ýören Karl Benz bilen birazajyk sögüşip, sögünç sözler aýdyp, men intek, sen intek maňa mätäç borsuň diýen sözler bilen sögünip işden çykyk gaýdýar. Bir müň sekiz ýüz togsan dokuzynjy ýylda özüniň ideýasy awtomobilleri çykarmak baradaky Benziň maşynyna gurnajak bolýan zadymamy gurnatmady, Men şo zady özüm awtomobil çykarjak diýen ideýasy bilen biznesmenlerden pul ýyglaý we pul ýygnaýa we Horus Inko ady bilen awtomobil önümçiligini açýa. Bary ýogy on bir sanja işgäri bilen täze awtomobil dizaýn urunýa. Häzirki sedan awtomobillerine bir azajyk kybapdaşyrak awtomobil çykýa. Şol awtomobiller motor korobka öňde ýerleşdirilen yzdan çekiş güýji bilen yzy işleýä. Biziň dilimizde yzdan çekiş güýji bilen gurnalan Hem-de şo wagta çenli hiç awtomobiller starter we açarda otlanmaýardy, diňe ruşnoý ryçaklar bilen otlanýardy. Şol awtomobil ilkinji gezek diňe starteryň üsti bilen açarda elle otlap bolýan awtomobil dizaýnyny gurýar. Muň bilen bile täze awtomobil önümçiligini düýpgöter üýtgedýär we özüniň girdeýjisini dört esse güýçlendirýär, örän uly ösüşler gazanýar. Ýaş August Horst millionerleriň hataryna goşulyp başlaýar. Ýöne gynansak-da töwerege seredende Mersedesiň maşynlaryny görýäs we şo Mersedesiň maşynlaryny her gezek görende özüniň ýaşlyk ýigrenjine ýeňilýän. Ne gözel sungatny, ne gözel ýokary derejelere galyp barýaň, ne gözel biznesiňi ösdürip barýaň, ýigrenç nämä gerek? Men şoňa düşünemok. Indi bu ýerde näme bolýar? Ýaryş maşynlaryna bolan höwes artyp başlaýar. Näme üçin höwes artýar? Oň höwesi artanok, ýeke-täk maksady Mercedes Benzi ýeňmeli we ýerinde oturtmaly diýen maksat bilen ýaryş maşynlary öndürip başlaýar. Ýaryş maşyny çykarýar, ýaryşa gatnaşýar, özi sürýär, özi sürýär we ýene ýeňilýär. Ýaryş maşyny çykarýar, başga birine sürdürýär, ýene Mercedes Benz bilen birinji, ikinji ýer wse rawno deň gelýär, ýöne wse rawno ýeňmeýär Mercedes Benzi. Ýyllar boýunça şoňa hüjüm edýär. Näme bolýar iň soňunda? Iň soňunda ýaňkyja gurnan biznesi ýatyp başlaýar. Näme üçin ýatýar? Sebäbi satuw üçin degişli bolan awtomobilleri öndürme ýa bar ünsüni diňe Gonşn awtomobillaryna berýär. Onuň aksionerleri şeýle diýýär, ýaňky biznes ideýalary bar berdi we muny birnäçe adamlardan pul aldy, biznesmenlerden. Biznesmenler muňa diýýär, Eý, seň biznesiň ýatyr, Bollet şu maşynyň daşyndan aýlanmaňa goý şu zadyňy şu gaharyňy aýyr bize satmana maşyn ber diýä ýöne gynansakda maşyn garyşar men çep elimden gelýär maşyn ýasamak men şuny ýeňmesem bolanok diýä gynansakda-da ýeňip bilmeýä şol hiç hili ýagdaýda. Şeýlelik bilen ýaş gaharjaň August Horsy özüniň gurnan biznesindan maýa goýum goýan aksionerler tarapyndan işden boşadylýar. Öz biznesini alty ýyl ösdürýär we işden boşaýar. Muň durmuşynda epesli wagt depressiýa başlaýar. Iýip içenok, wagtly-wagtynda köçelerde ýatyp-turýan derejä gelip, puly bar ýöne, öýüne barasy gelenok. Gije ýatybilenok. Gije düşdümi, bir lampaň aşagyna geçýär, eline-de list bilen ruçkasyny alýar. Men näme herekedimde, haýsy herekedimde, haýsy öwrümde, nähili herekedim bilen şol maşynlardan galdym, meni näme üçin birinji ýaralamok diýip, şol list çyzyp dur. Nämede ýalňyşdymkam diýip pikirlenýär we özüniň familiýasyny ýitirdi. Familiýasyny ýitirenok, öz familiýasy dur-da, öz familiýasyny indi täzeden bir kompaniýa açyp bilmeýär. Sebäbi tagan bir kompaniýa bar. Horus Inko ady bilen geçen gezekki açan kompaniýasy özi işden boşadylsa-da kompaniýa maşyn öndürmäne dowam edýär. Indi ýene-de öz ady bilen kompaniýa açasy gelýär, öz ady ýok. Günlerde bir gün mekdebiň gapdalaky skameýkalarda parkda otyrka çagalaryň Audio, audio diýip, söz ýa tutýan sesini eşitýär. Sözlerini eşitýär, gohuny eşitýär we bu şagalaň ýanyna barýar. Şagalaň ýanyna barýar, ä, audio däl, audiro. Audiro diýen sözi eşitýär, ýanyna barýar we soraýar, Audiro terjimesi näme diýip. Olam aýdýar, Diňlemek. manysy diňle, diňleýji diýen ýaly manyny berýär. Aslyýetine german dilinde horse diňle, diňleýji diýen manyny berýän eken. Bulam şondan ylham alýar. Latyn sözi bolan audire, audiro diýen sözi diňlemek, öz adam diňlemek manysy bolansoň alýar we Audi ady bilen täze kompaniýa açmagyň ugruna çykýar. Şeýlelik bilen öňki goýberen ýalňyşlyklaryny doly derejede özüni sazlaýar, özüni täzeden öz üstünde işleýär we ýene-de şä ýurduň baýlaryndan pul ýygnaýar, ýene-de özüniň Audi kompaniýasyny açýar. Audi kompaniýasy birnäçe ýyllap üstünlikler gazanýar. Audi ýigrimi iki modeli bilen şeýle bir ösüşlere ýetýär welin, Hakykatdan hem söwda-satuwda Mersedesden hem öňe geçip başlaýar. Indi ýene-de ýaşlyk gahary direlýär. Bir müň dokuz ýüz on birinji ýylda Indi men Mersedesden köp taraplaýyn gowy diýip, ýene-de awtomobil goniş ýaryşlaryna başlaýar. Öz biznesini ýene-de öňki-öňkülik. Ýene-de däldireýär, ýene hassa bolýar. Şo Maşyn çykarýa, ýeňilýä, maşyn çykarýa, ýeňilýä, iň soňunda doly derejede dälirýä we öz razylygy bilen işden çykýa. Razylygy bilen işden çykýakmy, çykmazlyk däl, prosto kelle üýtgeýä. Wagyt gelýä, bir müň dokuz ýüz otuzynjy ýyla gelýä, mirowoý kriz başlaýa, maşyn öndüriji kompaniýalar Goý, olam maşyn satmak eken, motoram satybilenoklar normalny. Şeýlelik bilen maşyn öndüriji kompaniýalar birigmeli biz, ýogsam batýas diýen karara gelýärler. Şeýlelik bilen dört sany kompaniýa birigýär. DWK, motor öndürýän kompaniýa, Wender Work, arzan maşynlar çykarýan kompaniýa, Horse Inco, hälki August Horse-yň ilkinji öndüren kompaniýasy, bulam lýuks klass, premium klass maşynlary çykarýan, gymmat maşynlary öndürýän kompaniýa, hem-de Audi-niň soňky gurnan kompaniýasy, Horse-yň soňky gurnan Audi kompaniýasy Audi Sport diňe sportiwny maşynlary öndüren kompaniýa bolup, dördüsi birige, şeýlelik bilen, dört sany kompaniýa birige krizisden çykmak maksady bilen, dört sany kompaniýa dört sany kolso birikdirýärler we häzirki Audi-niň znagy dönürdilýär. Dört sany kompaniýa birigýär we şeýle maslahat edýärler, August Horse-y çagyralyň, Şoň esasynda şu kompaniýalary döredi we nähili gaharjaň we erbet adamam bolsa, ýüreginde kine besleýän adamam bolsa ideýalary gowy diýip we August Korsu haýyş edýärler, biz täze birigen biznese çagyrýarlar we şo ýerde näme bolýar? August Korsa bir zat sowgat edýärler, sen biz bilen işleş, gaýrat et, seň ideýalaň gerek diýip. Sowgat edýän zatlary näme? August Horsuň iň soňky täze gurnan dizaýn maşyny. Öz gurnan maşynyny özüne sowgat edýär. Görgüligiň soňuna maşynam galanok-ow münmäne. Öz gurnan maşynyny özüne sowgat edýär, görýäňizmi? Boldy. Taryh indi başlaýar. Nädip Audi Mersedesi ozdy, diňe Mersedesi-dä, BMW töweregindäki bir ýerde ringde awtomobil bar bolsa, hemmesini oturdýar, birinji ýere geçýär. we näme taktikalary ulandy, awtomobiller näme üýtgeşmelik ýyl, awtomobil taryhynda näme täzelikler getirdi, bu. Awgust gorsa näme boldy? Bu zatlary bilesiňiz gelýän bolsa, laýk basmagy, podpisas etmegi hem-de kommentariýada dowam ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň, öz dostlaryňyza paýlaşyň we repost ediň. Begnazarow Kars sahypasynyň indiki wideolarynda görüşýänçäk!